Näme kirpik dakdyrdyňmy? Hawa, Begmyrat, kirpik dakdyrdym. Sen işe gideniň ýaňy bolýan Jeren, eýýäm birki günüň içinde sen näme üýtgäp başladyňmy? Ýok, Begmyrat, men dakdyrjak dälim, şo taýda bir gyz gowy kirpikçi emma dakaý, dakaý diýip dakdyrdy. Men erbet zat etmedim-ä.
Begmyrat. Jeren. Her kimem şo taýda dakdyrýar, kirpik o üýtgeşik zat däl-ä kirpik. Olaň geýýän eşiklerine seret, Begmyrat sen. Men şu öz eşigime bolýa, men razy ýöne, sen ýöne köje zady beýtme-dä, wiý. Jeren, işe girjek, işe girjek diýip yrsy aradym, işe saldym. Çagalar üçin. Arman şo çagalar ýatyr, nädip goh edeýin. Şu gün kirpik dakdyrarsyň, ertir başga zat edesiň geler seň. Begmyrat erbet zat edem aga, menem o taýdaky adamlaryň geýinişini görä, Begmyrat, men prostoýja geýnip barýan. Jeren.
Elli gepden belli gep. Şun ýaly üýtgeşik hereketleň etme gaýrat et. Bolýa, mena geçip ýatjak.
Ýören soň Merdan işe gidişin äli. Golaý baş. O bolsa bolýa. Hany öňräk agam bir gelni işe saljak bolup ýördi, maňa haýyşt etdi. Geldimi? Owa, geldi geldi baş. Adam tüweleme gowy işleýär. Nirä goýduňyz?
Mena öz ýanyma goýdum. Özi bir hasapçym edip belläp goýdum Aý başlyk. tüweleme, oňarypsyň, oňarypsyň, agamyň haýyşt edeni, gowy ýerigem goýupsyň. Oňa baş. Başga sorajak etjek zatlaň barmy? Başlyk.
Şu Sag ol. täze gelen işgäriň näçe sany barka? Hah, saňa näçe gyzyk gylaýan? Ha? Ýo, ýo, ýo, ýo. Bir- Ýöne bir soradym başlyk. Saňa belet özüm gowy bilýän-aý.
Ýol-aý bassyp, gowja maşgala bolansoň soraýdym-da, özüň bilýäň-ä, menem aýryşan oglan. Aýryşan bolaňda näme? Aýryşan men diýip, iliň halal maşgalasyna göz dikip ýörmelimi? Seň ýaly şu aýryşanlar-da birnäçe halal maşgalany ýykyp ýörenler, dag adyp ýörenler. Oglan-a bolmaz dost. Men saňa akyl berýä diýme. Özümde-de akyl ýok. Ýöne men saňa bar bilenje zadymy aýdýan. Ony sen gowy häsiýet däl dost. Galanam özüň bil. Bolýarlaý dost, özüň bilýänmi? Özüň bilensoň şu hereketleri edýäňmi?
Dost, ýürek söýdüde.
Bar gümüň çek! Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Begmyrat, turduňmy?
Hawa, gojaram.
Senem turduň, sagama.
Hawa, turdum, çagalara çaýlary demledim. Sen häzir turansoňlar çaý-suwuna seredeweri, men işe gideýin. Ir bilen eýýäm işe barýaň-a? Ir geldidiler, Begmyrat.
Bolýa menem-ä çaý suwuny berip oka ugradip ondan menem işe gitjek. Jeren. Gaýrat et, indi kirpik dakdyrma. Sen tebigy owadan Jeren, men seni şeýle söýdüm. Düşündiňmi? Gaýrat et. Indi şu gürrüňe gaýdyp gelmäli. Bolýamy? Bolýa. Salam, gowmy sen? Jeren bu gün owadanlaşypdyr.

Men özüm amaýyn eden. Wah. Seren san. Oho, bassyk çagda. Men bassygyň ýanyna baryp gaýdaýyn. Adyňmy? Awa-awa, gel hany.
Geç, otur hany. Başlygym hem dostum diňleýän aýdyber. Iş iş ýerinde, dostluk dostluk ýerinde. Bäri iş ýer. Men saňa urak tabşyrmadymmy? Biriniň maşgalasyna göz dikmedik. Ýene-de gulagyma myş-myşlar geldi. Bir zady ýatdan çykarma, dost. Biriniň halal maşgalasyna göz dikmek gowy zat däldir. Bir gezek göz dikäýseň, iki dünýäňem seň dowzah bolýandyr. Onsoňam, seň bu edýän hereketleň musulmançylyga, türkmençilige gelişýän hereketlermi? Şu edýän hereketleňi dogry hasaplaýaňmy? Onsoňam, Iki sanjak suw ýatjak ýetimje çagaň köçede gezip ýör. Utanaňokmy? Element pul tölemeli bolsadara ylgap meň ýanyma gelýäň. Şo zatlary ýatla, biriniň maşgalasyna göz dikinçe kiçilikden ýetim galdyň diýip. Şo zatlary nädip sen bileňok, nädip ýatlaňok? Her gezek şu güýme gelýän men, ýene şo ejeň-kakaň ýoklugyny bilýän-de, ýene peselip oturýan, sesim çykarmaýyn diýip. Sen meni çagalyk dostum. Dine, türkmençilige gelişmejek hereketler etme dos. Bar indem gündem gitdäm işjeňi ýerine ýetir. Bar. Akyl berip algyn senem. Diýere samsyk däl aho menem. Ýürek söýdi dost ýürek Jeren jan. Part sekizi beýleki akawundymda görüp bilýäňiz ine silkasyny aşakda goýýan. Okuwdanam geldiňiz oýnap ýörsüňiz ha. Häzir ejeňizem işden geler.

Näme bolupdyr sypatyma? Näme kraska çalnyp geldiň? Oý, kraska çalynmaly dämi men?
Sen üýtgäp başlapsyň, Jeren. Ýok-la, Begmyrat, göwnüňe otur sen. Göwnüme dä, sen Sen adýaň, göwnüňe. Jeren. Işe başlanyňa bir bäş gün boldy, Jeren. Ýene çagalaň ýanyna meni goh etmäýin. Gire-gire gürleşeli-le.

Wagty gelen Jeren başlyk maňa waka taýmala. Bereýin men muny. Joram. Bir telefona seredäýde. Waý, gowudygyny. Tüweleme, gowy telefon eken. Joram bu saňa sowgat. Hä, sendenmi? Wah, meň on ýaly pulum bolsa bolmajakmy? Başlykdan saňa sowgat. Näme?
Waý ýogeý toba. Aýyra Sowgat göreý. yzyna berilere. Ýogeý aýyr aýyr. Joram, sowgat yzyna berilere. Agyz goýawar gelekit toba. Bäh. Bu telefony aldym. Begmyrada näme diýmeli? Näme etsemkäm men?
Samsyk diýsä nirä? Ejeňize indi ejeňiz bilen arkaýyn gürleşip bilýärsiz, bolýamy oglum? Ejeňiz gijä galyp gelse-de habarlaşyp durarys, bolýamy oglum? Bolýar baba. Gowy telefon. Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Aha, Jeren geldiňmi? Hawa, gowy.
Ejeň öýtdi. Balam.
Görüşim belli.
Gyňazyna çen üýtgeşip galyp başlapsyň. Ay. Ne? Sana te telefon. Uy.
Ullanarsyň.
Beýmyrat maga. Täze telefony işgärim alyp berdi. Işgäriň alyp berdi? Hawa.
Sen ony özüň ullanaý.
Bar oljuklam, oýna. Näme telefon bu Jeren? Bilemok. Gymmat telefona Jeren men şuny alty aý ýazga aldym garaşaryna saňa işgäriň bular ýaly gymmat telefony näme sebäpden alyp berýär bir emmasy bardyr Jeren.
Emmasy bolar ýaly zat ýok alyp berdi. Goýsana Jeren goýsana ýene çagylygyň ýanyna meni goh etmeli gir gürleşeli.
Gymmat telefon, Jeren, men şu gün hemme telefony bahaladyp, men sana jaňlaşar ýaly, çagalarla gürleşer ýaly, telefon alyp geldim-ä. Bar pullardan geçişdir. Jeren, sen samsykmyk, näme sen berip şu telefon sana?
Sen üýtgediň o, Jeren. Öňjüm. Ýene düwedi onu, on. Kaka meni ejem urşup otyrdy. Jigim jan, sen aglama, gynanma. Bular gowy üçin urşandyr-laý. Sen olara üns berme-de, ýör biz gidebereli, oýnabereýin. Şeýle odan ýetip gelişipdir-de, ýüzün gowy açypdyr-da köýnegiň. Sag bol. Heý, başlyk geldi.
Zereniň özi inim owadan-a. Zeren. Saňa köpden azat. Size köpden azat aýtmalydym. Jere, men seň ýagdaýyňa düşünýän. Sen horhal ýaşaýaň. Men seni şäherden saňa elit gazanja aýmakdaja. Çagalaňam horhal edip ýaşatman.